Werguendel Mercelina, ki ora ku bo a suma apelashon riba dje ke tu espasio komo parlamentario e tei e no ta loke sea ke tema ta, e tema por ta agradabel òf desagradabel kon tal e ta presentá e no ta pasobra tin biaba ta yabu tambe ke partinan ku hende ku Ora e tema ta boco pisá, ora e tema no ta mucho di algo cu ta pone nan den un forma cu bisa agradabel pa nan, no ta haya nan fácil. Pero den caso di señor Mercelino como parlamentario nos a repará cu e ta ahí ki momento cu ta, ki tema cu ta. Señor Mercelina, feliz mehinta. Un feliz mehinta pa bo señor Sparring y tambe pa tur e oyentenan di Radio Direct. Un feliz aña tambe te ainda. So ainda nos llega tres rey de mayan pero si un felis aña pa boso tur anto bendicion anto pa nos por sigui trata di bay prosperidad di e pais aki. Igualmente pa señor Mercelina tambe. Señor Mercelina naturalmente como parlamentario y seguro como ciudadano tambe a sigui tur e desaroyonan pa locual ta tabata e bay y ben nan en torno di refineria isla kesaki kesaya cu masha masha hopi bida cos y por cierto niun dje cosnan cu nos ta tende No ta kosnan agradabel, no ta kosnan favorabel, no ta kosnan ku ta duna indikashon ku nan ta kumpli ke kousa es ta habrimentu di refineria. Bo persona komo parlamentario siguiendo tur e desaroyonan aki kiko ta bo pensamentu? Boso señor Sparren, na promé lugá sigur komo representante dje pueblo aki bo mester sòru semper di ta prepará tantu riba e tópiko di refineria ta un tópiko ku ni mes den presupuesto ku a pasa ei a hasi pregunta Varios pregunta na Prome Minister, sperando cu di berdad nos lo a haña muchu mas, laga nos bisa, riba locual cu Minister a splica cu nos ta cana riba e caminda ey. Anto e situacion cu refineria ta awor aki ta di preocupacion. Kimen un hende cu bisabo cu e no ta preocupa p'e anto cu tur cos ta ok, Mi no ta kere ku e ta un, ami a bisa kaba, ami no ke ta den denial, mi no lo no bai hunga e e esei, pero si mi sa ku bo mester keda enfoká si riba un riba un prosedura i riba un proseso. Anto pa ami e kos di mas importante ta kon nos ta midi e impakto di lokual nan ku ta pasando aki riba e merkado internashonal ku nos komo Kòrsou Tas tin ku sigui atendé, pasobra tro b'e al fin di al kabo ta e nòmber di Kòrsou ta esun ku ta wòrdu afektá ora nos ta papia riba tur e kuadronan aki. Anto nos a nos a nos a mira kamba ku tin sigur ku nos entrada di e e gobernashon aki, gabinete kisas, pero tambe e e parlamento aki, bo ta mira ku nos tin un aña i mei. Bezig. I nos a bisa ya kaba den vários stap, etapa, kiko ta bai sosodé òf kiko mester pasa. Anto awor ki ku bo ta mira e situashon ku por ehèmpel ora nos ta papia ku falsifikashonnan di dokumentunan, kosnan ku ta ta prekupante. Des mi no por mi no por bisa nada otro ku esei. Anto ku ta punto di nos atenshon e kos di mas importante ku mester bini ta informashon korekto. Nos mester sali i splika i kiko ku mester hasi ta drecha e nòmber di e pais aki ku nos tin ku sigui biba riba dje. Paso refineria nos tur sa ku e ta un pilar ekonómiko sumamente importante si e kuminsá funshoná, si nos por pone operá manera debe ser. Pero nos ta den un realidad tambe cu den binti binti tres bo sa kico ta sosode rondó di bo den mundo, dus bo sa e desaroyo cu mester bay, ke men e historia di bisa kende no ke pa esaki sosode, mi no ta kere den dje, ami si no ta kere den Webigay. Dus. E e cuenta cu nos tin cu bisa cu tin podernan cu ke stroba pa refi no, mi no ta kere den cos na mas. Paso mirando den e proceso y si mi tin cu wak e procedura di con nos a bin ta cana cu esaki, hopi bia bo tin cu hinca hand in eigen boezem. Anto esey ta e e realidad cu ami tin cu wak foral pa cu con nos ta atendiendo cu refineria. E hand in eigen boezem ei e eseitie importante ku hopi bia nos no ta gusta e hasi awo señor Seferino Mercelina tati un señor yol den convent awo berdad ta ku lokual nan ko sali komo informacion ultimo aki ya e señor yol den convent a ta prome kune no ta bai papia lokual nan ta bintinan den señor yol den convent. Ta e lidernan di frakshonnan ta presentá den den den Senioren Konvènt. Pero awo lidernan di frakshon, den e kaso spesífiko aki di boso partido, ta duna e informashon na e otro miembronan di di e e e e e partido ku ta parlamentario kiko bin dilanti durante di Senioren Konvènt? Na promé lugá, ami sigur tabata un persona ku tabata ta den parlamento no di akuerdo ku e proseso ku e asuntu aki a bai wòrdu atendé den Seniorat Convent sigur riba e tópiko ku nos por papia di prosedura pa tur hende esaki men esei mester bai pa tur hende dus kualke hende ku bai bèk den reunionan di Parlamento ta tende pasobra ta basá den e Seniorat Convent proponé ei anto nos ta papia ki e Seniorat Convent aki a tuma lugá octuber si mi tin la fin di octuber El a tuma lugá, anto e tabata ta dos tópiko tabatin. Tabata ta refineria i e otro tabata e karta ku mas hasi pregunta riba dje ku señor Todei a manda riba infrakshonnan ku ta ser kometé ku ta papia riba kosnan laga nos bisa konfidensial ku ta sali den komishonnan fiho. Awor. Señor Convent, tambe ta e mismo procedura tin ki men cu no tin mag di sali bisa kico ta pasa of kico ta e cosnan cu ta ser delibera den e Señornan Convent. Ke men mi no mi no por spera di mi lider di fraccion, cu sigur ta un hende cu sa su derechi, cu tin cu cumpli cune, cu mi ta ben haya e informacionnan cu mi ke sa. Unico cos cu bo por tende, tur cos ta cananda bon. Anto si bo tene tur cos ta canando bon y si mi mester analisa y mira e procedura e no ta cuadra. Paco e tempo ey caba ya caba nos tabatin cierto informacionnan cu tabata sali den den prensa cu a ser haci pregunta riba dje mi ke sa di parti di nos fraccion mes y mi sa ke men mi sa di parti di nos fraccion nan mes preguntanan sali cu te dia djawe no a wordo contesta riba e procedura di licitacion ke men Pa ami por mira riba e proseso aki, anto atrobe ora nos ta atendé sigur di mira atrobe e marka Kòrsou internashonal i sigur den e industria aki, bo tin ku bo tin ku keda mira si pa bo pa bo no daña nòmber di hendenan òf di di e trabou ku Kòrsou a bini ta hasi pa nos por ta por ta bon. Anto esei Ta mi preocupacion riba locualnan cu ta cu ta bini a bini ta sosode e ultimo lunanan aki. Uhum. Um, justamente, justamente riba e parti ei, señor um, Merceldine, cu mi ta splica. Uh, mi ke cuminsa na bisa. Ami ta kere den señor un convent, tanto ami ta respeta señor convent, tanto mi ta kere cu ta bon pa tine tambe pa cierto temanan. Mi por comprende, no ta tur cos bo por pone publicamente. Pero, um. E punto ta pa mi cu a manera señor Mercelino a haci mencion di djey ta tin otro lider di fraccion tambe di otro partido cu a bisa cu locual nan a tende casi casi convencenan ta riba bon caminda cu Ruta ke refineria pero na e momento cu ta tin e señor na convenio ta tin cosnan cu tabata hungando caba un tiki anto bo ta puntra bo mes e informacionnan cu a bini e señor na conven ta e informacion aye ta cuadra anto y nan bo ta yega na e punto tambe ku bo ta puntra ku tin e sentido en berdad yori tambe pa tene señor en convento yori? Bon, ami tambe ta comprende e procedura y mi ta respeta sigur atrobe e ta un parti di nos proceso parlamentario, dus mi ta kere sigur ku lidernan di fraccion mester por yega na un conhunto y ta p'esey e Tópiko di refineria aki mes ta un tópiko ku mester atendé riba polítika. Ke men, si bo mira i mi sa ku boso mes di Direct Media tabata tin un entrevista ku eks lider di Partido Nacional di Pueblo, minister president di Antias, último minister president di Antias di Seis, señora Maria Liberia Peters, ku ta doktor honoris causa pronto aki, dus ku ta splika kon el a elevá e tópiko di refineria riba un nivel no politic gebonden. Ke men libera esei for di bista oposicion coalicion. Anto pa asina ei bo por yega na un un frente pa e pais. Pasobra esei ta e cos si nos sa con importante refineria ta. I si nos ta kere ku esei ta un di e cash cow-nan di mas importante ku nos tin den e último parti di nos generashon aki. Paso, atrobe, mi tin hopi, laga nos bisa asi, hende mier di papia di Green Town, etsetera, pero e realidat di Green Town tambe ta un kos verzindo, pero si tabata tin, anto ami ta, hasta den esaki mi ta hentido lo, pasobra mi ta duna krédito si na un señor Chonky Delanoy, Marcelino Chonky Delanoy, ku tabata ta ku ta un hende visionario. Dus e tabata mira sierto prosesonan ku ta kana, mesunkos ku e laso pa bin ku TNO riba sierto partinan di refineria. E e e partinan aki ta kosnan ku nos mester por komuniká ku komunidat pa por ta muchu mas visionario riba kiko nos ta ban mira no solamente e próksimo binti sinku pa sinkuenta aña pasobra mi ta kere e dura de e dura e durabilidat di krudo den mundu por tin e lapso ei ainda kema en Kòrsou tin espasio pa ku esaki vooral ora bo mira Sürnam Guyana su desaroyo riba e laga nos bisa e findings di oil, e findings di crudo den nan tera. Dus nos ta hopi serka y ainda bo por tin relevancia den e materia, pero nos si sa cu mundo su desaroyo ta mucho mas riba e pensamento berde. e e e diferensha di hasi um traha riba um inisativanan ku LNG, gas. Dus ta kosnan ku nos tin ku keda mira den e mundu ku nos ta aki i sigur mirando ku nos ta papia riba un prioridat di un lei di medioambiente ku nos kualke kompania òf organisashon ku ke hasi lasonan ku nos pais tin ku hiba e pensamentunan aki i kumesa tin e Fondonan sufisiente i real, no falsifiká, sino real, pa por invertí den desaroyo di nos pais. Anto einan bo ta mira ku e tópiko di refineria mester wòrdu atendé sí na un nivel ku ta no mèder ku mitad di Partido Nacional di Pueblo, pero pa Kòrsou den su totalidat ku nos ta kana riba e kaminda korekto. E no ta bai pa nòmber di un persona, ken ta esun ku a habrié òf ken ta esun ku a feré, pero ta bai pa ku nos si di bèrdat nos ke logra ku Kòrsou ta desaroyá, nos tur tin ku pone un liña. Anto pa ku esaki bo mester di informashon korekto si. Anto i i i i ora mi mira ku ta mesun kos ku nos ta bezig ta bai yega di akuerdo pa hür un outo wabi. A mi ta sli mi ta splika algun hendenan ku a aserká mi pa mi por splika bo ta bai hür un outo wabi, pero den e trámite bo a skohe diferente gruponan si bo tin profertbeder, anto esaki ta esun ku a bin a akshoná pa bin pa bin pa bai bira e hürder, pero den esei pro den e proseso pa hür b'a disidí ku bo ta bai esun ku b'a laga ku ta bo esun preferensial a disidí ku e ta bai tra ku sierto hendenan pa hür e outo ku abo ta dueño di dje. Awor bo ta bin bisa mi ku un di e hürdó, un di e hendenan ku ke finansiá e hürdó ei, a duna dokumentonan falsifiká, pero niun kaminda bo por haña ku nan dos tin laso ku otro. A otro pero konese weso. Awo, señor a Mercelina, am bo a hasi menshon awor den nòmber di e persona chònki di Lanoy, anto am ami ta bisa esaki paso ami m'a bisa obe bia mi sa duna opinion, pero tin kos ami ta para stret stret pa nan. Señor chònki di Lanoy na momento ku e tabata den e posishon el haña mash hopi kritika ku ami sigur ta mira ku tabata inhusto. Ta ta p'esei ami no ta ta partisipá den partinan ei pasó te kaminda mi por a sigui tur desaroyo e tabata bin dilanti konstantemente kaminda e por duna splikashon i ame mi ta weta nada ke la si ame ku ta robes ku un dado momento mi ke mi ke mi ken por a kulp'é ambos hasta Bai te na su cas cu ta tin cierto desaroyonan cu cosnan cu ami por proveer tipo di cosnan y ami si ta bis'e cu otro no ta bis'e mi si ta bis'e cu tabata bai personal asina riba un hende cu ta haciendo su trabou di e forma que ta haci ey sin cu bo ta tin nada dista acusacionnan ta cosnan completamente for di ordo. Awo, señor Mercelina, um reunion in parlamento, mi tin sigur bo persona tambe como parlamentario tambe ta exigi pa bin un reunion in parlamento lo mas pronto posible pa duna informacion di kico con ta cu inter e cuestion di refineria isla aki. Mi ta kere mas pronto cu ta posible cu un reunion pasobra nunca mi wende por ta contra di informacion ni contra di duna informacion. Mi ta kere kico si tin cu bira un cos hopi cla pa sigur den e tarea parlamentario ku nos tin nos mester por ta habrí i mi ta spera ku pa ku e kuadro di e reunion mesun kos atrobe. Pa ami e kos aki mester bira politik overstijgend. E ta e ta bei bira si ku pueblo ta buska anò, oposishon ku kual nò. E kos aki mester bira ku nos tin ku sali huntu afó pa kiko ta bei bira e realidat i Kon nos ta ban atendé ku e prosedura ku ta kana den refineria? Mi mester sa kiko tin den e dokumentonan. Mi mester sa si kon nos ta kana e prosedura, paso tin un realidat ta biba aki fonan i tin un realidat ku informashonnan internashonal. Mi ke manda di ora nos ta papia di Associated Press a kuminsá saka informashon, por ehèmpel di Bullenbeis. Anto, kon nos ta wòrd kemé bo nòmber di bo pais ku abo ta bisa turismo ta e laga nos bisa e pilar ekonómiko ku solamente nos ta bibando riba dje awor aki? Pero kada un kos ku tacha nòmber di e produkto ei ku nos ta sirbi, Ku alma i kurason, kada un kos ku ta hasi e nòmber ei tin impakto. Anto ta p'esei bo tin ku hasié ku koutela pero bon. Ke mèn sòru pa bo informá e realidat di e proseso ku nos ta kanando den i nos no mester konfundí un komunidat pa e miedu ku nos ta pensa mayan nos no ta logra sierto kosnan. No, e kos aki mester mas grandi ku hende, e mester mas pa e meta komun ku nos tur a hasi uramentashon p'e pa Kòrsou. Anto esei, esei ami ta mira ke men ku e reunion mester bin, esei ta sin duda algun. Si e por ta e promé reunion yamá mes, hopi bon, pasobra e di komunidat tambe ta yon trankilidat riba informashon, pasobra ta hopi bia hendenan ku ta sigui Parlamento i sigur sa di parti di frakshon di Partido Nashonal. Ami a hasi hopi pregunta riba e parti aki, anto e ta bini pa motibu ku bo sa. kon importante un refineria ta. Awe mes atrobe tin un petishon pa un orashon na refineria. Anto mi ta bai purba di té. Paso esei ta importante pa bo por mi. Mi ta komprondé e doló di kuantu famianan a wòrdu afektá dor di e proseso i ta wòrdu afektá kia tu bai. Pero esei nos no por kita ku nos mester sa ku bo mester tin un vishon i un realidat kiko bo ke logra. Anto mi tin mi tin konfiansa ku ke tu bai Goodwill ta prevalesé den e proseso aki, pero sí e mester kana di un forma íntegro i ku no ta tacha nòmber di nos pais. I e punto tambe ku señora Merceline a hasi menshon di dje, halsa e asuntu aki na nivel riba polítika, ta kos. Ta kos ku e ta mester kaminda el a yega e envergadura ku e tin pa lokual no ta ta e refineria, bo tin ku hals'é riba politika. I es mas, manera señor Maria Libere Peetsa ta bisa ku bo mes ta hasi menshon di djei tambe señor Mercedina, am kualishon oposishon. Anto, Segun mi ta masha simpel, si ta politica bo ke asin mes ta masha simpel, si bo tin oposicion den dje ke cos bay robes oposicion bo bisa bo nada bo seta ta hunto cu bo, masha simpel, si e cos anto ke cos resulta e wordo habri ta bo ta esun cu ta hanja tur e poulet ta bo ta esun boso ta abo ta na cabes ta bo ta ta bo ta gobierno ke mende ami tin bia ami ta como dia tipo di politica nan mi ta bisa por ta ta ta mi no sa politica anto pero ta. Increibel ta bo ta haña tur e laurel e otro ke cosa y apri siendo cu posicion dunde cu bo ke bay malu o posicion cu bisa bo nada bo sa bale pone seca ba di bo aki otro cosa no tin mester of bo ta mete posicion den chance cu bo ok bo ta wak con bo ta yila pero den un caso asina aki pone ban de bo bo sa anda cana hunto bay banda dje hecho cu bo a mustra cu bo a eleva e asunto riba nivel politico tambe. Sigur sigur. Anto ta p'esei mi ta haña e ta importante pa nos mira esaki, i no solamente riba e kuadro ei, ora bo ora bo ora bo analisá mes riba e prosedura, kiko e ora ei CPR tin diferente ku un kòrk, ku un motiva, ku un clash, ku un guandong zeng rong, kiman Kiko e tin diferente ora e sinan finansiadónan por a hasi e ora i kisas e mesun kos ku esaki anto? Kòrda, ta p'esei den e proseso akí hopi kosnan a pasa i a kambia. Ta p'esei ami si ta pidi diskulpa na Señor Delanoy, pasobra no ta no ta nèchi loke a hasi kuné, pasobra no no no tin un motibu dikon E a haña tur e slanan ku el a haña, a afektá su bida, a afektá su salú, a afektá su famia, etc. Pa motibu di polítika. Kaminda ku ta un hende ku ta hasi su trabou. Pasobra bo ta mira awe ku e sikiera den su kuadro no tabata tin e situashonnan ku ta pasando aki awor aki ku rdk. Si ei ta un kos ku mi no mester mira masha duidelik, promé kuné por tapa tin algu, anto asina mes a tuma stapnan i ku e hendenan ei a wòrdu kondená. Sinku a yega djeleu aki, dus nos tin ku tene masha na kuenta kiko ta sosodiendo i hende mester keda skèrpi, e no ta bai pa stroba nada. Pasobra e kos, si e kos ta ta bibando den pais ku hende ta sinti ku si bo hasi bo preguntanan, si bo ta skèrpi, si bo ke ta objetivo, ta stroba bo, ke stroba apsolutamente. Den e pais aki nos mester siña para pa òrdu, nos mester para pa desensia, nos mester por mira ku mi mester sòru pa e futuro di mi yunan ta mihó ku di mi. Anto si mi ke esei, mi mester kana ku kosnan nèchi. Mi mester skohe pa e kosnan ta bon. Anto si mi no si mi no ta para pa esei, anto e ora ei di bèrdat por ta e ora bo tin ku piki bo bulchinan bai fechi pais aki. Paso tantu negativismo di bèrdat no ta yuda. Pero bo mester skohe esei pa e kos korekto. Si bo ta bisa ku bo ta un pais ku ta kere den Dios, anto ora Dios ta bisa bo skohe pa e kos korekto. Si bo ta un pais berdad cu ta para pa fe, etc. Bo tin cu haci e cos bon. Ke men semper cana riba e bon caminda. Sor pa bo ta na e bon banda di historia. Anto, cu esey ta nifica cu bo no ta dispuesto pa afecta nomber di bo pais pa daña pa Cualke, pa cualke inversionista of operador e cos mester cana bon y e procedura mester ta cumpli segun e leynan cu nos tin pa proteha nos pais. Anto esey nos mester zorg di haci. Tin e parti tambe di esnan cu ta bisa cu refineria no ta habri mas. E cos ta bay hasta mas leu. Ta bisa cu hasta e intencion ta pa no habi'e mas. Opinionsnan na ki nas manera esaki ki nan ta bisa bo? Tin indikashon ku en bèrdat refineria no ta abri mas? Un pregunta, Refineria ta abri awoki? E ta será. Kla. Des di loke ke tin awoki ta ke ta será. Ami ta bai bisa ku tin intenshon pa habria òf no. Paso si ta ta tin intenshon pa habrié, nos no lo no. Si no ta tin intenshon pa habrié, lo bo no a gasta Tur e sen ku ta tin den e proseso for di nos ku e MDP tipi yamó bin awor aki, paso e intenshon ta ku nos ke a bi'é tòg? Si no, bo no ta hasi niun e prosesonan ei, bo no ta gasta niun dje sennan ei, bo no ta bai invertí sen den krù pa banda buska hende pa bo no ta bai hasi niun dje ku nan. Paso bo ta kere den e proseso ku bo bo ta mira ku e pilar ei ta un cash cow, ta esei na realidad ta, dus ta un kos ku ta palpabel den e momento aki ku tur hende ku investigashonnan internashonal ku tur ku a bini ku ta bisa ey den e realidad aki nos por Nos por nifiká ainda den e merkado, industria di krudo, nos por nifiká algu. Anto ke e refineria aki, si bo haña un bon inversionista ku ta sòru di kumpli ke ke kriterianan nesesario den nos pais, nos por reaktivá i ta tin un ròl importante atrobe. Pero ot. Fe ora nos ta fe ora nos ta invirtiendo den esaki ta pasobra nos ta pensa ku nos por habi e, ku nos ke habi e. Pero otronan ta bisa bo ta riba Bullenbaai nan ta mek pero si ta asina mes ta esunnan ku ke bin opera lo por ta mek riba Bullenbaai pero komo gobièrnu si mi por magina mi òf mi ta haña ningun indikashon i ban penshonel e masha hopi bon e kantidat esfuersonan atraves di añanan ku ta ta keda wòrdu hasi pa habri refineria anto si tur esei Tur esnan ku ta tin balbí sa bombon ku ta sera ta keda tende te e refineria sera anto tòg nan ta bezig anto mi ta kere ku un akto kriminal e orí no. Presis. A deur ei mester detektá ta ken ku esnan ku ta hasi esei. Nos sinta asumí no, nos no por keda buska riba e pais aki di shin sinkuenta mil hende pa hinka hende kontra otro, pa ta enemigu di otro riba un kos ku atrobe. Nos tin ku lubidá, e geopolítika di e industria ei ta mas grandi ku Kòrsou mes. Tin ora ku nos no ta komprondé, pero ta e realidat si, si nos por uni ku un frou, ku un front, ku un frente aki riba, no tin niun hende ku por stroba nos di abri refineria si ta esei no ta nos meta. Tòg? No tin niun hende, si nos ta uní, no tin niun hende ku por stroba nos di abri e. Anto esei ta e realidat ku nos mester komprondé. Awor, finalmente, señor Mercelina, amo último nan aki, kada be ora ku mi tin entrevista riba refineria aki ku un òf mas persona, tin un persona ta referí konstantemente na Green Town. Anto, amo awe ta wòrdu menshoná, Spaarne batende, hopi hende tin miedu di papia riba Green Town, tambe ta sigui bisa ta Green Town ta bini na lugá di refineria. Awor, A mi ta bisa aki mi pensamentu. Mi sa ki señor Bersoldina su pensamentu ta. Si refineria no ta habri nunca mas, anto taheru bieunan y tin cu laga keda para ey riba nan, si bin un green town cu ta trae si actividad economico, un ton mucho mas miyon cu si laga tur e herunan y keda para ey riba nan, fruits manenan ta etcetera, mi sa ki señor Bersoldina ta pensa. Bon, mi no sa mes si e proyecto di green town ta un cos cu ta andando en efectivo mas manera tabata ta antes paso mi sa cu señor Casimiri mes a ta cu tabata presidente dje organismo kimen mi no sa mes cu kimen tur hende tin un vrees di algo cu bo no sa cu e proyecto specifico ey ta un realidad ainda mi mi por menciona un nomber ta tin señor Jandino Asporat mes cu apo yega pone un potret bisa cu e ta mira un vision mi sa si si Mineer Sbarra ta acorda di cosa ey un vision di e di e e terenonan ku tin na isla i e kon e ke bai invertí pa hasi alkemen atrobe pa nos por mira ku e ta importante paso si bo ke mira desaroyo den bo pais bo ta mira sierto kosnan i no lubidá e operador ku bini awor aki no ta bai haña tur tereno di refineria mas des tin sierto kosnan ku Komo Gobièrnu, mi ta spera ku ta tuma e stapnan pa mira e otro desaroyo ku tin ku bini ku nos ròl komo un pais stratégiko den mundu. Nos mester por ta frontrunner di dje. Nos mester ta riba dje promé. cu nos perde, perde car, perde pisca, perde cangreu, perde tur sacu cu tin. Anto esey bo tin cu realisa den e mundo cu nos ta aki con nos tin cu hiba desaroyo. Corsou no ta un muchu, tin muchu hende sabi pa nos no ta pensa sabi. Nan bisa asini, Por tin muchu hende studiá, muchu hende ku tin komentario riba tur kos, pa nos no por traha di bèrdat na desaroyo dje pais akí, anto sin keda pensa tur dia ku ta un otro ke stroba nos di avansá. Awor akí sigur den binti binti tres mi ta kere a woki despues ku a pidi diskulpa ku eskusa ku tur kos ku bo ke tende ku ta bai ku ta sigui invertí pa pidi pa healing, etc. Rumannan, e realidad ta den nos propio man. E no ta den man djesun cu pidi bo despensa ni djesun cu tin cu bay pidi bo despensa pa loke hasi. Pasobra Shell tambe ora tin cu pidi despensa pa asfalt mer. E Iglesia Catolico tambe tin cu pidi despensa pa masha hopi cos cu a sosode. Ke men rumannan, si nos tin man pidi pa nos comprende e realidad por ta e ta zona, por ta e ta zona. Vervelu, pero ta un realidat ku nos tin ku konfrontá ku ku onestidat den e pais aki. Anto binti binti tres ta duna bo e espasio pa hasi kosnan diferente. Anto esei nos tin ku realisá. Dios, kalke operador ku bini no ta bai tin tur tereno. Ta mester bin desaroyo riba e terenonan ei. Mester kambia kos. Ata Asfalt mer, no ta bay keda asfalt mer pa semper mas. Tin hopi desaroyo a sosode cu nan a saca tur e crudonan binte. Nan tin henter un situacion, nos a cabea un rapport, kende cu nan ta bisa jaarverslag, cu jaarrekening di nan di dos mil diesocho, si mi ta era di Asfalt Lake Recovery, na fin di. Den dezember ei, des mi no a kaba di wak kompleto ainda, pero pa hende por komprondé ku tin mas hopi desaroyo ta pasá riba lugá riba e pais aki, ku nos no ta na altura di dje, pero ta bon pa bo por informá pa asina ei nos por a hasi e kambio nesesario. Des, No tene miedu di desaroyo. Kambio ta algu nesesario, pero kiko kambio ta nifiká pa e hende di e pais aki? Anto esei ta e kos ku nos tin ku wak pa konhuntamente ku kualke proyekto, plan, idea ku nos tin, nos keda sinti ku Ekonomia ta kresé, ku kuponan di trabou ta habri, ku nos hendanan ta prepará, ku tin e étika di trabou nesesario pa nos por kumpli i no no importá ku ta na Kòrsou. So, unda ku nos bai? Paso si no, nos nos rekurso humano, ku ta e forsa mas grandi, mester por mira espasio di kresementu. Bo ke traha riba siudadano di mundu prepará den e mundu aki pa por funshoná i por tin oportunidat Unda cu nan bay? Pasobra ta atrobe ta un isla nos ta, pero cu un potencial sumamente grandi si nos haci bon uso di dje y cu nos ta consciente cu si nos ke haci'e bon. Esey ta nos realidad. Señor Messelina ba haci mencion di e parti cu e prome reunion di Parlamento cu tin cu tuma lugar e aña aki, Jos laga ta riba e topico aki di refineria. Bo persona lo aserká bo frakshon di Partido Nashonal pa hasi un petishon por eskrito pa pidi un reunion públiko riba tema refineria? Mi ta kere tin un reunion yamá ku un urgensia riba esaki. Nos ta lagu'é den man di presidente di Staten tambe ku tin ku tuma kontakto manera siempre. Mi tin sigur ku esaki lo sosodé, pero pa ku yama pa por wak e laga nos bisa e probabilidat di kon liye e reunion aki por bin. Atrobe tin mi ke sa nos tin ya kaba algun reunion plania, nos tambe tin un reunion di komishon fiho ku CTEC por ehempel, ke men tin tin kosnan kaba ku tin plania kaba pero mi ta spera ku e e urgensia por a riba e topiko i pa ku informashon riba e prosedura aki Vooral gobierno nota y compronde e importancia cu comunidad tambe ke gewoon sa kico ta pasando, kico ta sucediendo y kico e desaroyo ta. Nan ta pidi pa sa kico ta bay tin skibi den heads of agreement, nan no ta bay pidi pa e detalesnan ey, pero ta bay si pa e procedura con nos ta canando y kico nos ta mira den realidad cu honestidad, Kon nos ta bai na esaki anto sigur pa salbaguardia e integridat di e pais ku nos tur ta sirbi aki? Señor Mercelina, mi ta gradisí bo pa awor aki. Masha masha danki, señor Sparham. Ta bon esaki a tene nos kèrpi den e proseso. Danki. Na órden, tur kos bon. Esei pues tabata parlamentario señor Wendel Mercelina.